Hûn bi xêr û xweşî careke dî hatine bernamekî nû di bernameyê Peyamê de. Em niha di nîvê meha Adarê de ne. Meha Adarê mehekî delaleta wêne heye, gelek manê wê hene, taybetiya wê heye li dev kurda. Meheke Gelek tiştên diddê hev, eksê hev, tenaqud di xwe de kom kirine. Ji rojên Adarê roj in serê xwe tê de hîldaye bi serbilindayî, bi îtîzaz, bi îftîxar. û ji rojên Adarê roj in hena ku serê xwe tê de tawandiye bi zilet ji derd û kul û êşa ku tê de hatiye kirin. Rastî ji destpêka Adarê Hestek midehf dida ku ez behsa vê mehê bikim. Lê rastî jî ez bûbûma ketibûma heyrekê de. Ez behsa kîjan rojê bikim? Ji ber ku her rojek ji rojê adarê taybetîke wê heye li dev me kurda. Yan kulek e, yan kêfxweşîk e. Ji ber wê yekê îro roj. Ez behsa Adarê bi giştî dikim. Ez tênim bîra xwe û wa wan rojê got di meha Adarê de bi kurtayî ez dibêjim. Di Adarê de di siyê meha Adarê de sala hezar û neh sed û sih û hefta dest pê kir şoreşa Seyîd Riza. Ew şoreşa ku em miletê kurd baş pê serbilind in. Hezar rehmet li ser gorna şehîdê mezin Seyîd Rêzayê Dêrsimî. Di şeşê meha Adarê de rojekî reş, rojekî tarî ku peymana Cezayirê tê de hate îmzakirin nabeyna hikûmeta Iraqê û hikûmeta Îranê di wextê şah de ku şoreşa Eylûlê pê hate şikandin, pê hate mirandin, Ew jî rojekî reş û tarî bû. Di pêncê meha Adarê de sala hezar û neh sed û notî dest pê kir serhildana miletê me li Başûrê Kurdistanê. Dest pê kir li bajarê Raniya heta ku giha hemi bajarên Kurdistanê. Ku îro roj bû bingeh Go Başûrê Kurdistanê parçek ji Kurdistana me pîroz go rizgar e. Go parçek ji Kurdistana me pîroz ala Kurdistanê li ser wê ye. Parçek ji Kurdistana pîroz go îro roj xwedam perleman û hikûmet e. Ew bû destpêka wê serhildanê di pêncê meha Adarê de sala hezar û neh sed û notî de ji bajarê Ranyayê dest pê kir. Di duwazdehê Adarê de. Sala du hezar û çar a dest pê kir berxwedan û serhildana miletê kurd Rojavayê Kurdistanê de. Go dest pê kir go daxwaza heqê xwe kir, daxwaza mafê xwe kir û bi deha şehîd danîn. Bi dehan gulê xwe, qîz û xortê xwe kirine qurban ji bo xatirê kurdîtiyê, ji bo xatirê xaka pîroz Kurdistanê. Tê bîra min, Ciwan, Gîvara, ev hemû tên bîra min. Serhildana duwazdehê Adarê li bajarê Qamişlo, ewa ku îro roj bû sebeb ku îro miletê Kurd baş Rojavayê Kurdistanê bi mafê xwe dizanê, baş bi kurdîtiya xwe dizanê. Heta berî duwazdehê Adarê, berî serhildana wê ne, pirsgirêka miletê Kurd li Sûriyeyê, li Rojavayê Kurdistanê zeîf bû. û ez dikarim bêjim mirî bû. Lê piştî serhildana wan qîz û xorta, piştî qurbaniya wa gênca, pirsgirêka miletê kurd, qediya kurdî li Rojavayê Kurdistanê li hemû dinyayê bela bû û ji ber wê yekê rejîma Bahs di Şamê de îro roj eşkence û te'dêl miletê kurd dikê. Ta derecekî goşerê wa dikê di pariyê nanê wa de, goşerê wa dikê di malê wa de, ta derecekî ku miletê kurd Rojavayê Kurdistanê bi hezarên malbata baz dane ji gund û bajarê xwe ku li derdora Şam û Heleba ketine binê kona de. Serhildana duwazdehê Adarê bû, destpêkek bû bi hêvîna ku rojek were ew jî bigihê wî başorê başûrê rizgar ku parçê Kurdistanê yek bi yek rizgar bibê û em bigihne rojekê ku Kurdistana mezin çavê me û dilê me şa bibê. Di şazdehê meha Adarê de rojek tarî bû, rojek reş bû, roja ku rejîma behs ew komkujiya Xirab ku kîmawî li ser miletê Kurd rijand li bajarê Helebça, Helebça şehîd, ku pênc hezar û zêdetir kes şehîd ketin û heta niha asarê wê na berdewam in ku bi dihên dayika nikarin zaroka bênin, bi dihên gênc û qîz û xorta nesax in ji derdê ji êşa û ji xirabiya wî dermanê ku rejîma Ba's li welatên Iraqê rijand ser miletê Kurd. Di sih û yekê meha Adarê de rojekî tarî bû di wan rojê miletê Kurd. Rojekî tarî bû di rojên Adarê de. Rojek bû Adar serê xwe tê de çimand, serê xwe tê de tewand ji ber ku serokê Kurda, şêxê Kurda, qadiyê Kurda di wê rojê de hate dalaqandin. Qazî Muhemed ew kesê ku tarîx Berkî nema kes ne wî weke wî bê wê nê. Ew qaziyê got em heme bi wî na ser bilind in. Ew qaziyê got yekî mîna min bi şaş û cibe mezin ji xwe re nabînê îlle yekî mîna qazî bi Hemed. Di wê rojê de, di roja sih û yekê Adarê de sala hezar û neh sed û çil û şeş a wextê got, Hikûmet, Hikûmeta Mehabatê hate îlankirin, Cumhuriyeta Kurdistanê li Mehabatê hate îlankirin, Qadî Muhemed li Saheta yan li Çarçira hate daleqandin, îdamkirin, Qadî Muhemed hezar rehmet li te bê roja ku tu çêbûyî. û hezar rehmet li te bê roja ku te ew berxwedana mezin ji bo xatirê qediya pîroz te kir û hezar rehmet li te bê roja ku dijminê tey qirêj te daleqand û hezar rehmet li te bê roja qiyametê got were şehdebûnê bidê darî xwedê teala ser wan zalima li ser wan dagirkere ku ewqa tedaha li miletê kurd kirin. Di bîstê meha adarê sala du hezar û heşta de Miletê Kurd Rojavayê Kurdistan ji bo xatirê Newroza xwe sê şehîd danîn. Şehîdên xwe gulê xwe kirine qurban ji bo xatirê Newroza xwe. Û di bîst û yekê meha Adarê de rojekî kêfê ye, rojekî xweşiyê ye, rojeke ku dîroka Kurda Hatiye nivîsandin roja ku kesên mezlûm întisar kirine ser wan kesê zalim, li ser wan kesê dagirker, ew roja ku kalkê me, ew roja ku meznê me kawayê hesinkar bi diyarê xwe, bi qedûmê xwe, bi hesnê xwe ew zalim, ew dakirker kuşt û ew rojeke ku Adar her tim ji me re dibêjê, Wan kesê zalim,

Wê wan rojê û wey parî di adarê de hemika wê ji we re bikê Newroz. A min xwe danê Newrozê, a min xwe danê gula, a min xwe danê ku em ji dijmin re bêjin roja werê ya me ye. Roja gotê roja me Kurda ye. Roja ku em ji we re bidine îsbatkirin, roja ku em ji we re bidine diyarkirin ku kalkê me yî hesinkar, Xwîna wî di me de ye. Gomê mafê xwe bistênin. Em ê wan zalim û wan dagirkera bi qedûmê het kawayê hesinkar bidin erdê û em ê heyfa wan ka şehîda û qadiyê herî mezin Qadî Mihemed em ê hilênin. Adar rastî gelek taybetiya wê heye. Di Adarê de Zimanê însan tê girtin, zimanê însan tê recifandin, zimanê însan tê re'landin, nikare çi bêjê. Yekî mîna min û bi taybet go zimanê wî kurdî seqet nikare behsa adarê bike. Nikare behsa berxwedana miletê kurd di adarê de bike. Nikare behsa êş û kul û derdê miletê kurd di adarê de bike. Lê rastî ji me tê xwestin. Tevl û seqetiya zimanê me, tevl û re'landin û recifandina zimanê me Ku em behsa Adarê bikin. Em behsa Adarê bikin ji zarokê xwe re. Em behsa Adarê bikin ji dost û hevalê xwe re. Em behsa Adarê bikin ji malbatê xwe re. Adar her tim di civatê me de, di şevêrkê me de hazir bê û em zarokê xwe fêr bikin bê meznê wan a, pêşiyê wan a çiqa berxwedan kirin ji bo xatirê Newroza we. Vîrengî rastî em Newroza xwe, em Adara xwe têyinne bîra xwe. û em Newroza xwe jî pîroz dikin. Ji ber ku em nîzîkî roja Newrozê ne, ez cejna Newrozê li tevayî miletê Kurd, li her çar parçeyê Kurdistanê, li welatên xerîbiyê pîroz dikim. We ji we re dibêjim Newroza we pîroz be. Ev bû peyama me îro. Bimînin qederekî em divegerin piştî reklamê ku bersiva hinek pirsê we bidin.